Торгызу или төзекләндерү ике төргә бүленә. Берсанын э, физиологик төзекләндерү, икенче репаратив төзекләндерү. Физиологик төзекләндерүне сез беләсез инде, ул һәрбер хайваннарга да Хәтта кешегә дә, кешедә дә була торган бер, мәсәлән, безнең чәчләр, чәчне алганнан соң, беләсез, чәчләр әйбәт үсә, төзекләндерә, аннан соң тире, анда күз, тире күзәнәкләре көн саен китә, аннан соң ашказанда безнең чәкләкләр, анда тоже күзәнәкләр бик нык тиз төзекләндерелә. Икенче төр төзекләндерү, ул репаратив дип атала. Менә репаратив төзекләндерү, ул аны регенерация дип как раз атыйлар инде. Нәрсә атала ул репаратив? Мәсәлән, Берәр хайваннар үзләрен, әгъзаларын югалтсалар, аларга һөҗүм итсәләр, бер зарлансалар, алар бу әгъзаларын ташлыйлар да, или өзелеп калса, аннарсын кире шуны үстерә алалар. Чикажа пешерсәңесен. Умырткасызлар арасында төзекләндерүчеләр, әлбәттә, умырткалылар арасына караганда күбрәк. Мәктәптә биология дәресләреннән бәлки сез монда күрсәтелгән хайваннарны таныйсыздыр инде. Беренче рәсемдә бу безнең гидра, икенчесе диңгез йолдызы, бусы суалчан, җир суалчаны, бездә аны сүләү диләр инде. Бусы әкәм-төкәм, бусы корт

бер дәрәҗәдә үзләренең тәннәрен төзекләндерә алмый. Кайберләре боларның бер күзәнәктән дә үзләрен кире төзекләндерә ала, ә кайберләре югалткан әгъзаларын гына кире үстерә алалар. Икенче Умырткалар арасында, әлбәттә, төзекләндерүчеләр, репаратив төзекләндерүчеләр әзрәк. Бу койрыклы Амфибиялар, җир суы хайваннары, койрыксыз җир суы хайваннары, бакалар арасында и кәлтәләр арасында бар. Бу рекоратив төзекләндерү. Гидраны алсак, мына бу гидра буенча нәрсә эшләргә була? Гидраны берничә өлешкә бүлсәм, һәрбер өлеше үзенә җитмәгән өлешләрне кире үстерә ала. Аны аяк асты агзасы башкаларын үстерә, уртадан киселгәне аягын һәм үзенең һөҗүм итә торган кул дип әйтик шуларны үстерә ала бит бусы инде башка урыннар и менә бер хайванны өчкә бүлсәк аны өчкә генә түгел тагын күбрәккә дә бүлергә ярый һәрберсе үзе аерым итеп кире төзекләндерә гидра үзенең тәнен Тәнен тулысынча күзәнәкләргә бүлеп бетерсәң, ул күзәнәкләрдән кире үзенең тәнен җыя ала торган хайван булып тора. Гидрдан башка мондый болай иттереп үзенең тәнен кире губкалар гына җыя ала. Башка хайваннарга бу хас түгел. Яссы суалышыннар арасында керфекле суалышыннар дигән группа бар, төркем бар. Бу төркемдә планарилар, әйме, нава шушындай кызык хайван, анда ике колакка ошаган еді, не, мына күзләре аның, башы һәм тәне. Аның авызы бу башында түгел, ә менә монда уртада. Авызан шунда аскы ягыннан. Бу бик нык кызыклы хайван. Моны биологлар бик ярата. Генетиклар, әлбәттә, күп эшлиләр бу хайван белән. Ул үзе аның бер сантиметрдан да тәне олырак түгел, бәләкәй генә. Шундый суалчан икенче Аха. Нәрсәләр эшлиләр бу хайваннар белән? Моны төрле дәрәҗәдә бүлгәләп була. Моны икегә, өчкә, дүрткә, кайбер төрләрне тотты унышарга бүлеп була. И һәрберсенә гидра шикелле үзен кире үстерә ала. Башкыя, баш ягы үзен этот койрык ягын үстерә. Җитмәгән. Уртадагы ягы койрыгын һәм башны үстерә, и койрыгы үзенә кире баш үстерә. Хәтта бу хайванны урталай бүлеп була. Баш ягыннан урталай бүлсә, шунда тулысынча кисеп бетермичә, мондый суалчан үзенә ике баш кире үстерә. Ну, бер ягында менә Кузым кире этот шара и мына былай итеп үсә. Бу салачаны шушылай иттереп, бер-бер артлы кискәләп, җиде шушындый баш үстереп кулаган, менә аждаһа шикелле итеп шулай. Җидедән дә артыграк иттереп кисеп булмый, чөнки аннан уже башын үстерми. уже көче җитми дип уйлыйм. И кискәннән соң мына койрык ягы, койрык ягы аерыла да и мына шулай ук үзенә кире кире баш өстә ничә часас. Әйткәнемчә, моны фәнни эшчеләре бик нык ярата бу хайванны и монда төрле-төрле экспериментлар үткәрә. Шуны әйтергә кирәк, бу суалчанны бүлгәндә аның урта өлешеннән бүленгән урта өлешеннән бүленгән тукымасы кире үзен үстерә алмый. Аны кискәндә аның нашы бер ягындагы тукымасы кирәк. Нашы яклап булган. И мында киселгәндә күренә, шушы яклары булган җирдән алар үзләрен кире үстерә алалар. Ә уртасыннан җомры иттерепме анда или чокмаклы иттерепме кисәм, ул үзен кире аннан үстерә алмый. Аңа пластема дигән менә шул ике өске һәм аскы ягында янның кырыенда торган урыны кирәк. Шуннан гына ул үзен кире күзәнәкләрен үстереп, кире тулысынча Ну, бу хайванга үстерә ала. Андагы экспериментларда яңа планарияны радиоактив нурлар тәэсире белән анда бер мең рентген примерно нурлары белән тәэсирдән соң карыйлар яши аламы ул яши алмыймы әлбәттә бу Авария әкренләп тә тот үлеп бара. Маны тикшерәләр, аның күзәнәкләре әкренләп үлә. Менә шундый планарига нәрсә эшлиләр? Шушы планарига тоталар да икенче шушы ук төр планариның күзәнәкләрен алып, моңа төртәләр, утырталар, бер шәп күзәнәк. И инде бер, бер атнадан соң диярлек бу ланари тулысынча тулысынча кире үсә и моны тикшергәндә бу уже менә шушы күзәнәкләре күзәнәкләре тулы олы хайванга үсеп чыга ну әйтүемчә менә бу планари үзе белән ген нарымында гел калмый аннары күзәнәкләр кире үзләрен менә шушы ана аренаның фундаментында кире нигезендә үзләрен кире мына шулай тулысынча бер хайванга әверелделәр әвереләр менә монда икенче тагын бер эксперимент монда инде карыйлар бу планариларда аларның төрле Төрле ингибиторлар кулланып, ничек аларның күзләре үсә. Аларның гадәти ике күз булырга тиеш, ә монда аларны өчәр күз итеп үстерәләр. И карыйлар, монда тагын да күбрәк, и карыйлар, ничек бу эшли икән. Әлбәттә, менә планарийда төрле тагын икенче төрле экспериментлар ясап була. Нам алалар бер планарийның урта өлешен и шуны карыйлар. Шуны әйтергә кирәк, планарийны кискәндә менә бу яклары, менә бу ягында һәрвакыт аның башы үсә, бу ягында аның һәрвакыт койрыгы үсә. Башкача була алмый. Бу ягыннан башы үсеп, бу ягыннан койрыгы үсә бит бервакытта да. Һәрвакыт бу вакытта бу ягыннан башы үсә, бу ягыннан койрыгы үсә. Ләкин шундый экспериментлар ясыйлар, планарийның шушылай койрык үстерү ничек барлыкка килү икәнен тикшерер өчен. Э, төрле ингибиторлар кулланып э, шушы өлешеннән э, баш урынына койрык үстерәләр аннан соң бар шушы киселгән өлештән ике яклап та менә бу баш өлеше булсын диелгә ике яклап та аңа баш үстерәләр ә менә монда инде икенче тагын бер эксперимент анда Менә бер өлештән аңа дүрт баш үстерәләр. Шулай дүрт башлы була. Монда икешәр күзле, монда бершәр күзле. Кайбер хайванны шулай үстерәләр, ике башлы, монда ике койрыклы булырга мөмкин. Ике чәк. Бөҗралы суалышында. Сез беләсез инде мәктәп биологиясеннән суалчанны икегә бүлсәм, аның һәрберсе үзен үстерә. Мынау шуны әйтергә кирәк, баш ягындагы, баш ягында аның койрыгын әйбәтрәк үстерә. Кайбер чыгышларда язалар, бөзралы суалчаннар баш ягыннан гына үзләрен кире төзәкләндерә алалар ди. Менә мондый рәсем дөрес булмый инде. Аның баш ягы һәм койрык ягы бар суалчаннан, әйме? И аңа әйтәбез килә, менә бу баш ягы үзенә койрыгын үстерә ала, диләр. Кайбер чыгышларда, кайберсендә әйтеләләр, Ике ягы да үзен үстерәләр. Койрык ягы баш ягын төзекләндерә, баш ягы койрык ягына да төзекләндерә. Ләкин әйтергә кирәк, боҗралы суалчаннар бөтенесе дә болай үзләренең киселеп атылган әгъзаларын үстерә алмыйлар. Төзекләндерә, төзекләндерү аларның бөтенесенә хас түгел. Әйтәсем, әйтергә кирәк, сөлекләр Сөлек. Сөлекнең кем икәнен беләсезме? Теләсә Як. Як, әйе, сөлек. Сөлекләр менә болай кискәләсәң, үзләрен кире төзәкләндерә алмыйлар. Эволюцион алар бер-берсенә бик нык якын торалар, әйеме? Диңгез йолдызы. Диңгез йолдызы ничек кискәләмә, ул үзен кире югалткан әгъзаларын кире Дип кайтара ала. Менә болай кисәсең икән, олы тәне анын югалткан. Менә шу кулын кире үстерә ала. Кулын киссәң инде менә шу йолдызны ул үзенә кире җитмәгән тәнен үстерә. Анда күренә. Кисеп атканнар ул үзенә кире тән үстерә. Иң беренче алар бәләкәй, вак, аннан соң кире үзләренең Менә шушы дәрәҗәсенә кайталар. Бераз вакытта монда күренә әле, моны кискәләнгәннәр, моңа берәр балык һөҗүм итәргә мөмкин, ә бит өзелгәннән соң и ул үзенә кире яңадан атып, йолдызларын, йолдызчыкларын кире үстерә. Әрҗәлеләр. Әрҗәлеләр үзләрен тулысынча, ну, урталай бүлсәң, кире төзекләндерә алмыйлар. Ләкин ничек алар үзләрен төзекләндерә ала? Физиологик яктан, менә беренче рәсемгә карыйк, монда Урмакүч, Урмакүчтә район. Урмакүч башка бөҗәк, бөҗәкләргә охшаш, ул туганда вак булып туа. Вакыты-вакыты белән ул ытыты үсә, юзенең иске тиресен салып, яңа тирестән ытык булырга тиеш. Ләкин аның тиресе сузылмый, ул ничек үзенең тәнен яңарта һәм үсә? Ул иске, иске тиресен салып ата, и анарсына яңарган булган тәнен тиз арада үстерә. Аша аркасына ята да, арка ягыннан аның карапакс дигән җире бар, шуны алып атып, ул иске, иске тиресен салдыра, шулай үсә, шул килеш. Бөҗәкләр арасында. Әйтергә кирәк, күрмәк бөҗәкләр түгел, алар үзләре бер төркем Бөҗәкләр арасында аларның үсеше шулай ук бу физиологик төзекләндерү. Монда күрәсез тарафынан шул ук дәрәҗәдә. Репаратив репаратив төзекләндерү ничек булырга мөмкин? Бу хайваннар үзләренең агзаларын бу рәсемдә күрсәтелгән аягын югалтса, Аны башка тиресен алыштырган вакытта кире үстерә. Ләкин бер тапкыр тирес алыштырганда түгел, ә берничә тапкыр. Беренче алыштырганда аның бәләкәй генә аягы килеп чыга, менә шундый. Ә инде калган ул өч, дүрт, биш тапкыр тиресен алыштырганда аның аягы тулысынча үсә. Ләкин, әлбәттә, буталай бүлсәм, ике корт килеп чыкмый. Ул үзенең менә шул югалткан әгъзаларын гына кире үстерә ала. Ал буталай киссәң, ул, әлбәттә, үлә. Умырткалылар. Умырткалар, мин әйтүемчә, бөтенесе дә болай төзекләндерә алмыйлар. Ә, ләкин су, җир хайваннары, кайберләре аларның бөтенесе дә түгел, ә, үзләренең югалткан әгъзаларын шулай ук үстерә ала. Ә, ипиморфоз. Нәрсәкә ул ипиморфоз? Ипиморфоз ул төзекләндерүнең бер төре. Ә, репаратив төзекләндерүнең. Ә, анда әгъзаны югалту һәм аны кире үстерү раз эпиморфоз дип атала менә бу сурәттә без күрәбез аксолотль дигән койрыклы су җир хайваны аның менә ике аягын кисәләр Менә бу аскы рәсемдә без күрәбез, бер ягыннан аның нервларын саклыйлар, саклап калдыралар, икенче ягында менә шушы җәрәхәт урында аның нервын кисеп аталар. Шушы урында аны бер яклап нерв саклангач, аның аягы үсә ала, икенче яклап инде нерв булмагач, ул менә шулай җәрәхәтләнеп Кире белән каплана и аягы кире үсми. Шушы урында нерв сакланса нәрсә була? Бер, беренче мәлдә аның шушы урыны кире белән капланып, менә монда булган тукымалары таркала. Алар анда таркалганнан соң редифференцировка барлыкка килә. Ну, нәрсә дип әйтим монда? Күзәнәкләр шушы редифференцировка вакытында алар үзләренә нитәләр, программалары бар. Кем сөяккә әйләнәчәк, кем мускул булып үсәчәк. И редифференцировкадан соң аның аягы тулысынча уже кире төзекләндерә. Ну, зель. Э, Кыйрыксыз су жир хайваннары. Без беләбез инде ул бакалар. Баканың үзенең югалткан әгъзаларын, аякларын э, кире төзеклендерү, аның э, ничә яшьме яки картмы булуына карый. Бәләкәй вакытта өзеп атсаң, анын аягын үскәндә анын аягы тулысынча кире үсә. Бераз олырак вакытта аны киссән, анын аягы бәләкәйрәк була. И уже картаеп беткәндә без баканы, олы баканы аягын киссән, ул үзен кире төзәкләндерә алмый. Әлбәттә, алар суда бәләкәй вакытында балыкка чабу вакытында, головастик булганда, алар үзләрен тулысынча кире төзекләндерә. Менә мондагы сурәттә эксперимент ясалган әйме күренә. Головастикның баканың баласының койрыгын кисәләр, и аның койрыгы кире үсеп чыга. Ләкин дә эпиморфоз төрле була. Эпиморфоз була киселгән әгъза үзен кире ничек булырга тиеш, шул килеш шулай дөрес иттереп үстерә. Бу гомоморфоз дип атала. Ну, гомология. Нинди әгъза булган, шундый әгъза кире үсеп чыга. Ләкин һәрвакытта Бу программа дөрес үтәлми и кайвакытны бер агза урынына гел икенче агза үсеп чыгарга мөмкин. Мәсәлән, монда без күрәбез кәлтә еланын, гетероморфоз. Моның аягы киселеп атылган, ул аягын югалткан булаем. И моның аягы урынына ну, бер бармак үсеп чыккан дисәк була, или койрык шикелле берәй-берәй Ә менә монда безнең бөҗәк. Бөҗәкне бер күзе кисеп аталар әле. Монда баш мие дип әйтсәк була. Ә бер ягында менә күзе киселеп атыла и дөрес үсми. Бу ягыннан уже күз урынына аның икенче агзасы үсеп чыга, антеннасы. Шы дөрес үсмәү гетероморфоз. Ягъни Э, бир агыза урына гел икенче агыза үсү икенче гетероморфоз и гомоморфоз урына тагын гиперморфоз дигән әйбер бар бу очракта агыза дөрес э, дөрес кире төзекләндерә ләкин аның э, күләме зурая бер агызаны кире үстерү урынына өч дүрт биш алты агыза үстерәбез Нам да без күрәбез этот бака. Баканың баягы киселгән була. Нам да җәрәхәт урыны. И моның ике икенче бәләкәй төрле аяк үстерә. Бака бер әйбәт улым аяк урыны. Анда без күрәбез кертә еланы. Шулай Койрыгын югалта. Без бөтенебездән без кайбер кәлтә еланнары үзләренең койрыкларын югалтканнан соң аны кире тулысынча төзекләндерә алалар. Ләкин монда бер койрык урынына безнең нәкъ өч койрык үсеп чыккан әйе. Без карадык. Умырткасыз хайваннар, умырткалы хайваннар итеп, ә югарырак, эволюцион югарырак итеп торган Мезүче хайваннар или кошлар арасында репаратив регенерация булырга мөмкин. Мөмкин, әлбәттә. Ләкин ул көчсезрәк. Менә монда күрсәтелгән тычканның колагы. Бу шулай ук эксперимент. Моның колагын тишәләр и карыйлар. Да колагы бу очракта тиз кире үсә, бу очракта әкренрәк, но монда төрле матдәләр кулланып аны үстергәннәр. Безнең тәндә шулай ук репаратив төзекләндерү булырга мөмкин. Без кулларыбызны, аягыбызны югалтсак да кире үстерә алмыйбыз инде, ләкин кайбер әгъзалар кире үсә алалар. Аның берсе, бавыр. Бавыр ул үзен нык тиз вакытта кире югалткан урынын үстерә ала. Әлбәттә, аны киссәң, ул кире үзенең алдынгы булган кыяфәтенә кире кайта. Без беләбез, бавырны кисеп икенче кешегә утыртырга була. И ул вакытта син бавырны югалтмыйсың, аны кире төзекләндерәсең. Монда әйтик донор, донорның бавырына тут кисәләр өлеш бер өлешен анда. И берничә вакытта аның бавыры ничек булган шул кыяфәткә кире кайта, үстерә булмаган дип. Моны э, бу өлешен реципиентка Һәм тирле кешегә этның бавыры булмаганын утырталар, и бу бавыр шулай ук кире бу кешедә яңадан үсеп чыга ала. Икенчесенә. Э, бу сурәттә без күрәбез э, болан кабыргаларын. Монда күрсәтелгән шулай ук э, төзекләндерү көче. Бу боланга, ну, ауда аучы һөҗүм иткән, Бу ук шушы ук ләткәннән соң, ук ләткәннән соң бу хайван 3-4 ел яшәгән. И менә шушы 3-4 ел эчендә аның тәне шушы ук белән көрәшкән. Моны сөяк үстереп, үзеннән изолировать итмәкче булган. Бу Америкада Юта штатында табылган этот булган. кешегә караганда без бөтенебез беләбез инде кешенең аягы кулы киселсә аны жарахатланса ул кире үз үзеннән үсеп чыкмый ләкин безне бармакларны югалтсак беренче фалангысы шушы урында Ул үзе кире үсеп чыга ала. Ләкин, шуны әйтергә кирәк, менә бу өлеше, менә бу өлеше киселсә, ул үсми. Аны хирурглар, табиблар менә шушы беренче фаланга урынына хәтле кисәләр, и ул үзе-үзеннән кире үсеп чыгарга мөмкин. Элек, ну, Узган гасырда, 70 нче елларда моны ялгыш бер малай шулай бармагы киселеп бетте, бер табиб кәләгән. Табиб моны тегеп куерга оныта. Без беләбез инде мондый җәрәхәт булганда тирене тарталар да и аны тегеп куялар. Ул күлтәк дигән бер барлыкка килә. Ә бу малайны бу табиб нигәдер оныткан этот, э, тегеп куярга и шул килеш җибәргән. Бер арадан бу малай кире килгәч, бу табиб күргән, аның бармагы кире үскән. Э, Узган гасырда бу э, яшь балаларның ана шулай кире үсә дип уйлыйлар, а соңыннан соң төрле экспериментлар, э, дип, табибларның күзәтүе була инде, эксперимент түгел, Акыллы кешеләрнең шушы ук механизм эшләп, шулай ук югалткан бармаклары үсә ала. Ләкин дә шушы беренче фаланга үтте. Бу яссы суалчаннар арасында мин сөйләгән планарий инде. Сез үз күзегез белән күрсен өчен шушы видеоматериалны ютубтан алдым. Монда шушы планарийны алалар. Менә хәзер аны кисәләр. Кискәлиләр, кискәлиләр, кискәлиләр. Менә шул бүлде. Аңлый мәгәнә. Менә моның һәрберсе шушы өлеше үзен кире үстерә каршы. Аның күзләре, аның койрыгы тулысынча үзләрен кире үстерәләр дә. Аерым хайван булалар. М, Тамам. Сорауларыбыз булса, утыз.
Ике яшьлек бер хатынның яичнигын кисеваттылар и вот сөлекләрне кулланып, имеш, шул общем бер яичник калган булган, икенчесе, имеш, бик песка, моны ышанып буламы, юкмы? Монда сөлекләрдән түгел, яичниклар үзләре үзләрен кире төзекләндерә торган әгъза. Ну, ышанып була, да? То есть, бавыр шикелле үзен кире үстерә ала. Әйе генә. Так, икенче сорау. Ни бар серия мәкаләләр анда аргументы недели гәҗитендә анда Зюганов, шул Зюгановның адашы, шул белән инде шул проблема белән. Вот кайбер анда балыкларның бер еллык кына гомере булган. Вот шундый паразит тапканнар, жемчужницаны. Ул теге жабраларына ябышып, Шул гомерен ничә еллар сузган. Христианның генетик генетикасын әллә ничек үзгәрткән. Вот шул механизмны кемдә тикшергәнме, барыбер ул килеп чыккан. Асылы нидән гыйбарәт? Ну, жемчужницаның ае ул бакакайлар. Ул әкрен-төкрен шикелле инде, дип әйтик. И ул бер үзенең бер стадиясендә, ул стадиясе англохиди дип атала, ул балыкларның как раз тәненә ябышып, Шунда паразит этот була. Алар үзләре, менә шул жемчужницалар, нык озак яши алар, йөзәр ел яшиләр. Анда шушы балыкка ябышып, бу бит инде ниндидер молекулалар чыгарып, аңа бит инде ашарга итәргә кирәк, шулай иттереп балыкның гомерен бәлки сузадыр. Но икенче яктан ул жемчужницаның глахиде ул һәрвакытта балыкта тормый. Ул бер ара гына шулай паразит була, Аннары сынаудан төшеп, аста инде букакай булып яши башлый. Алар үзләре озак яшиләр.
Механизмын тикшерткән. Тикшерә алатырбы, мин бит инде бөтен биологияне белә алмыйм. Суын бик кыйммәтле дип саталар аны. Бәлки, бәлки. Әйтә белмәссең.
Әле нәрсәләр файдаланып була шул регенерация буенча? Кешенең хәзер менә шул ничек төзекләндерү механизмнарын карап, инде органнар әгъзаларын, анда бармакларны, аякларны, кулларны үстермәкче булалар. Бу фантастика өлкәсендә. И тагын бар безнең орган әгъза эшләмәсә инде, почкалар, йөрәк, печень, аны донорга утыртырга кирәкле.
Аның үзенең үзенең күзәнәкләреннән этот шулай итеп, шул әгъзаларны үстерсәң, ул аның күзәнәкләре булгач, ул аны үзенә ала. Донордан утыртылган һәрвакытта әйбәт эшләми. Бу отраганцы итеп, тәннең иммун системасы аны үзенә алмый.
Ништем, бер япон кешесе Нобелевканы алды, шул теләсә нинди күзәнәктән стволовыйны ясап торган булган. Без шуны нәрсәдер файдага китермәгәннәр, бер нинди мәгълүмат юк. Стволовой клеткалар буенча файдага китермәгән.
Япониядә яшәүче Барик, шулай. Аннары вот кулланалар, юкмы? Вот ишеткән идем моны теге, ну, сычканнарныкы ахрысы, җәя катәлгән иде, буыннарны, сустав. Яныкы тулай бөтенесе тернәкләндергән булган. А кешенекен шуны эшләтер өчен космоска җибәрергә тиеш иде. Вот нәтиҗәсен бер дә

Галимнәр менә экспериментлар бакар балалар бәләкәй булганда головастик койрыгын кисеп ул койрыгы һәрвакытта кире төзекләндерелми ә менә шуны бераз тоз нитсә кибүсә бул натрий ионнары шунда күләме этот күбәйгәннән соң аның кире төзекләндерү шансы арта яны җәрәхәт урынын ябырга ярамый кире үсенеш